Insellmilkom, jiena jisimni Gianluca Falzon u naħdem bħala riċerkatur fi ħdan il-Mużew Marittimu Nazzjonali ta' Malta. Illum se nkun qiegħed inkellimkom fuq il-miżib ta' xwieni tal-Ordni ta' San Ġwan li kien jinsab taħt il-pixkerija l-antika tal-Belt Valletta. Għażilt dan l-artefatt speċifikament minħabba l-passatemp prinċipali tiegħi. Jiena fil-ħin liberu tiegħi nagħmel xogħol ma' organizzazzjoni volontarja fil-pajjiż li tagħmel interpretazzjonijiet storiċi ta' diversi perjodi tal-istorja ta' Malta u wieħed minn dawn il-perjodi huwa l-perjodu tal-maġistratura ta' Fra Alof Dewinjakur bejn l-1601 u l-1622. U dan l-artefatt speċifikament jirrigwarda aspett partikolari li jiena nħobb nagħmel ħafna interpretazzjoni fuqu li hija l-aspett ta' l-baħrin u l-aspett navali u marittimu ta' l-Ordni ta' San Ġwann u l-Kursara Maltin f'dan il-perjodu. Il-perjodu tal-Maġistratura ta' Alof de Wignacourt huwa perjodu fejn verament il-faċilitajiet navali ta' l-Ordni ta' San Ġwann il-Belt u fil-bqija tal-port jibdew imorru 'l quddiem. Dan l-artefatt għandu wirt storiku speċifikament għax isolvi problema għall-Ordni ta' San Ġwann li hija dik tal-provvista tal-ilma. Din il-provvista tal-ilma naturalment għamlet l-operazzjonijiet ta' provvisti għall-vaxxelli u speċifikament dak iż-żmien anzi għall-galeri tal-Ordni ta' San Ġwann iktar faċli b'tali mod li meta kienu joħorġu għall-karovani u għall-attakki li kienu jagħmlu fuq bastimenti madwar il-Mediterran, il-provvista tal-ilma kienet tkun aċċertata anke qabel ma jkunu ħarġu mill-port ta' Malta. Il-flotta ta' Olinda San Ġwann kif ukoll il-korson ġenerali f'dal-perjodu fil-gżira kien introjtu prinċipali għall-gżira u għaldaqstant xi ħaġa bħal din kienet ċertament investiment importanti f'perjodu fejn anke bil-bdil fl-arkitettura fil-Belt Valletta fis-seklu ta' wara, fis-seklu tmintax, mhux neċessarjament illum għandna idea daqshekk ċara forsi ta' kif kienet il-belt dak iż-żmien fis-snin bikrin tagħha. Xi ħaġa li nħoss li hija partikolarment interessanti u li konvint li bosta nies ma jafux neċessarjament biha hija skrizzjoni li hemm miktuba fuq il-wiċċ tal-ħalq tal-kanun, li hija l-forma partikolari li dan il-miżjeb jieħu, li bażikament hija skrizzjoni bil-Latin li tiddeskrivi kważi n-natura tal-oġġett, filwaqt li fl-istess ħin b'mod kważi poetiku tagħti inkuraġġiment lil dak li jkun biex ma jibżax min-natura kważi aggressiva tal-miżieb iżda li jeqreb lejha u li jieħu dak li jista' jieħu minnha. Li huwa dak, l-ilma ħelu importanti ħafna għall-bastimenti tal-Ordni, il-bastimenti tal-Kunsara u bastimenti oħrajn li kienu jkun hemm fil-port dak iż-żmien. L-iskrizzjoni effettivament qiegħda tgħid, Dgħajsa żgħira, għalfejn qed tibża'? Qed tibża' tersaq 'l hawn? Jiena m'għandix nar iżda fil-post ta' balla għandi ilma. Hija skrizzjoni sabiħa ħafna. Jiena nħoss li l-perjodu tal-maġistratura ta' Gran Mastju Unniakur huwa importanti ħafna għall-iżvilupp soċjali tal-Maltin, u l-iktar każ ovvju huwa ċertament il-bini tal-akkwedotti għall-provvista ta' ilma ħelu fil-portijiet, li ċertament għamlitha iktar faċli għall-komunità sabiex tkun tista' timxi 'l quddiem hemmhekk. Li ma nafux huwa madanakollu li, jew li mhux neċessarjament niftakru, huwa li l-ilma ħelu kien importanti ħafna anke għas-servizzi militari tal-Ordni ta' San Ġwann u għal bosta imprendituri u kursara Maltin. U dan il-kanun għaldaqstant inħoss li jirrappreżenta dik il-qabża 'l quddiem, tista' tgħid era ġdida, B'xi mod dan l-artefatt iservi jew serva fl-istorja tagħna bħala anteċedent jew saħansitra anke bħala xi tip ta' profeta li warajh wassal dak it-tkabbir soċjali u ekonomiku fil-portijiet prinċipali ta' Malta kemm għall-Ordni ta' San Ġwann kif ukoll għall-popolazzjoni Maltija.